Российскай Федерацияҕа Улуу Кыайыы сэттэ уонна Петербурга сылларынан Үөһээ Бүлүү улууһатын кэмитэ аҕыс уон сылларыгар туһуламмыт нэһилиэктэр икки ардыларыгар ыытыллар Боро нэһилиэгин уус-уран самодеятельноһын көрүү театральнай фестивалын саҕалыырбытын көҥүллэнэр.

Сахарыскина фотографиятын туйгуна, Саха Республикатын культуратын туйгуна Тамара Трофимовна Егорова. Дмитрий Егорович Иванов атынан Рохутааҕы сынньалаҥ киин режиссера

Улуу Кыайыы сэттуон сылларыгар дойдубут Хоро нэһилиэгин хорсун-хоодут буойун уолаттара Туох иһин хаалларын тоҕон өлбүттэрин уонна тылга хастыы да киһи умнугар үлэ чааһа диэни билиммэккэ, сүөһүлэрин астарын уот кураан сыннарган килэппэккэ туран, доруобуйаны хастаммакка үлэлээбит күүстээх санаалаах дьоммуту сылыйан туран история

Кини ыраас-чэбдик салгына, күөрэгэйин ырыата, айарга-тутарга күүс-уох биэрэр. Урааҥхай саха кэнчээри ыччаты төрөтөөрү ыал буолар, алаһа дьиэтин туттар, куһаҕан тылтан көмүскэнэн күрүө-хаһа оҥостор. Куйаах да куйаах.

Аҕа нэһилиэгим дьоно Улуу Кыайыыга чаҕылҕай кылааты киллэрбиттэрин туһунан киэн туттан туран суруйабын. Билиҥҥи орон эргин сиригэр сэрии сылларыгар үс холкуос, маҥнайгы хоро Октябрь Кыайыыта холкуос, иккис хороҕо Трактор холкуос уонна Кыһыл Бөрө холкуостар үлэлээн олорбуттара. Хоро нэһилиэгиттэн сир сирбэттэн ньулгун уолаттара саа-саадах тутан ийэ дойдуларын, хааннаах фашист норуотуттан көмүскүү барбыттара. Үөрэр-көтөр ол күҥҥэ үлүгэрдээх сураххайта, Совет сирин күдэҥҥэ көтүтээри фашист кииттэ, өстөөх тыаны толоону куораттары уоттуур этэ.

Сүүмүнэн көстөрү чиэрэстии, биир да чаас тохтоомно эдээрэ, мин билэр биэрэкпэр устан дии, дойдубар устан дии уонна эт, эдиччиҥ фроҥҥа барбытым. Лэппиэскэ, арыы да балыкет, энискэ киэптээбэт буолбутум. Бырастыы Туостууйас бырастыы, мин бигэлдьиппин умнума, дойдугар бастаан устан тиэй, элбэх диэн кэһиитэ бултара. Сэрии сылларыгар кураан сытылаабыт кэмнэригэр эр дьон үксэ сиригэ барбыттара. Ол түмүгэр аһыыр ас лаппа айаамтын үрдүнэн холкустааттаттан фронт туһатыгар аһы-үөлү, үбү-харчыны, таҥаһы-сабы сэби-сэбилгэги хомуйаллара. Тыылга хаалбыттар мутуйар мунурун умнан туран икки хараҕаны силбэһиннэрэн үлэлииллэрэ. Кыра саастаах оҕолор үлэҕэ эмиэ кытталлара, куолас хомуйаллара, ыраас сиэмини туттараллара

Оҕолоругдаах бостуо эрэнэ туруохтара дуо? Киирии! Тахсыахтара суоҕа. Өлөрдөһөн ийэлэрэ истэн сытаахтыыр. Ол кэриэтин манныга дэһэн туруум ээ. Өлөрдөө, буукунары сииһэр түгэннэрбин көрдөххүнэ, ол аата эбэбит бэрсибит дии санаа. Оттон туум суоһуллан иһэр буоллаҕына,

кэрэ бэйэтэ бу бээһээ курдук этэ дии уолаттарбыт барахсаттар эн кэлэ ньургар сүүрэ көтө сылдьаллара оо балаҕан сэрии

Самаммыкка дылы бар дьон эрэнэллэр эрэ этилиилэрэ буолла эбэлэригэр киирэн тигэннэрин уһанар туһугар көрдөһөн

Уйбаныап Уйбаан Иванович Уйбаантан Уһун Бөрө холкуос бэссэдээтэл Эмэлэп Өлөксөй Иннокентьевич Трактор холкуоска Никодина Быстапаан Ньухааскы курдук үтүө сыл уостаах, дьон туһун кыһамньылаах

Сурах, сураҕа иһиттэххэ, итин эҥэрдэри оту көһөртөөн бөҕөлөр үһү. Ыал ыалынан охтубуттар. Өлбүт да урахтара иллэр. Айыы тойон таҥара туохха-туохха тиийээхтии бит дьэ.

Үрдэли өстөөх ыла охсору үгүс күүһүн биһиэхэ быраҕар. Сир үрдүттэн имири сотору снаряд сибиниэс ардаҕын кутар. Буойуттар хаһан баҕарар

Хааҥҥа өстөөх түүн киирсэрэ. Улуус сэрии кыайыыта алаас-алаас аайыттан арҕаа омук сиригэр айан аартыгар ыллан, алдьархайдаах сэриигэ эдэр чэгиэн дьоннорбут

айыллан үөскээбит алааһын, биһиги эн аҕаҥ убайын, эһэҥ, дьоннор бэртэрэ ууга түһэн уокка умайан уот сэрии толоонун туорааммыт кэллибит эргиллэн кыайыннан. Бүгүнтэн аата куруук бииргэ буолуҥ!

Кыргыстаах сэриини сиппийбит, кыайыыбыт күннэрин айхаллаан, үтүү үгэс буолан диэн тиксэн кэлбит, оһуохайдыыр оонньуубутун олохтуоҕун доҕотторум!

Ийэ дойдунан кырыскыы барбыт сүүс сүүрбэ сэттэ чулуу дьоннорбутуттан сэрии толоонор сырдык тыыннарын толу орбуттара, сыраал суох сүппүттэрэ Антон тоҕус муунун. Кыайыы көтөллөөр күннэн кэлбиттэрэ биэһон аҕыс саллаан. Оо, уоттаах сэрии суостаах кэмнэрин дьон аймах умнубатын туһугар Бу суруктары үйэ саас тухары туруһу буоллуннар. Ыччат дьонум, Ээлэ олохтугар олохторун толук уурбут дьоннорбут ытыгааттарын хаһан да умнума. Модун.

Оҕоҕун испирдиэн сытаргын билли. Урусхал буолбут көмүс уҥуоххун көрөр улуу ийэҕэ бокулуон уурун. Тукаам, төрөөбүт алааһын буорун тыыннаах бэйэҥ аҕалан куттун. Бар дьонум, суохтуур көмүс-уҥуохкун бу буор сылаастык кууһа сытыахтын. Бу тымныы тааска эн сылаас тыыныҥ баар курдук эмиэ санан турабын. Оом барахсан кырдьар күммэр охтубут сиргин көрөр дьоллоннум. Сүдү таас үрүттээх иин үрдүгэр сүһүөхтээх бэйэм бокулон уурдум. Испирдиэн, тоойуом, ийэм тылларын истэн хааларгын диэн санаалаахпын. Айаныр хаттарын баргын тулуйан аны кэлэрим биллибэт. О сыллыйын, оҕом барахсан, эйигин санааммын, ол туйбат буолуо. Көхсүн көрөр, тыыным хаайтарар, күнүскэ муутар, тохтоҕо суох саккыныр. Оон барахсан, көрүөҥ этиҥ, олох билигин байылах буолтун, уйгубуйаҥнаах төрөөбүт сириҥ Уон төгүл тупсан титириэн турбутун Томтор бөһүөлэ сырдык уотунан Түүнүн күнүһүн тырымныы күлэрин. Бар дьон ааккытын үрдүктүк тутан Күн бүгүн эһиэхэ махталын этэрин. алдьархайдаах сэрии амырын күннэригэр бэйэлэрин тыыннарын толук уурбут биһиги көҥүл сырдык олохпут иһин уот кутаа ортотугар аһыыры утуйары умнан туран сэриилэспит хорсун буойуттарбытыгар кинилэр сырдык кэриэстэригэр сүһүөхтээх бэйэбит Саҥата суох сүгүрүйүөҕүҥ, чуумпутук нөргүйүөҕүҥ. Хара былыт сабардыыр халлааны, чаҕылҕан хайытар былыты, этиҥ этэр доргута салгыны,

Оонньообото оҕо саастаах, араас ыарыы аргыстаах кылгас үйэ дьылҕалаах, сэрии сылын оҕото чараас нарын дууһалаах, эйэҕэс чэй майгылаах, аһыныгас санаалаах, сэрии сылын оҕото олох диэн итиҥнээхтик, кимтэн ордук билээччи, сыанылааччы Тутааччы сэрии сылын оҕото олорбута ыараханнык, оҥорбута элбэхтик утуктаныан сөптөөхтүк.